Inżidu dejjem qed ikun hemm eh, enerġija għalih, fil-fatt qed jgħidulna ħafna, fil-fatt ta' il-ħames wieħed ta' Michael Valencia, għadna kemm rajni issa, hemm 45,000 view. Eh, wieħed mill-qawwijin, però għadu ħadd ma laħaq illa lana vera, 67. Eh, Qudiemi d-darba għandi lil eh, Johan Said. President tal ta' Floriana. Li President li daħal President meta spiċċajt jiena qtajt mill-futbol, mhux vera, naħseb xi ħaġa kienet jew eh, Niftakru jiġi man nannu mad-dati tiegħu, għax jien kont advertising manager in Nazzjon. Eh, kienu ġibu l-biljetti biex namlu reklami ta' kismin ma kienx hawn mobiles, għas television, television wieħed, TVM kien hawn. biex namlu reklami fuq il-gazzetti. Imbagħad għad niddobba xi erba' biljetti għas-sirkis għalija u għatfall. U hekk sirt naf, ma kien għadu żagħżu ħsew, eh, ġifieri. Għadu jidher żagħżu, ma kont aħjar. Naħseb mhux hekk. Mhux hekk, mhux dejjem hekk.
Insomma, Johan, inti

Da għalhekk qed ngħid niftakrek fin-negozju ma' missierek u tan-nannu naħseb kien l-ewwel. Mela mela tan-nannu tiegħek.
Nannu, John Said.
Kien eh, daqshekk u nofs naħseb. Mela, Insomma mela. inti mhix mill qosra imma Qed tagħmilni twil.
qed tkun negattiv wisq. Imma fuq, eh, niftakru ġifieri. wisq.
Ejja, ma nistax tkun Jew għax negattiv inqas wisq. innara l-kulħadd twil, forsi għalhekk ukoll. Ma niftakru hekk xaru abjad, raġel sabiħ.

Nikkonsidra li skanuni tal-ħajja, believe it or not, jiena tlajt minnu kont żgħir kont mmur l-iskola dela sal u wkoll kelli kelli l-unur jew kont laki iżjed minn unur naħseb jien illum iż-żmien għallimni li jiena kont border ukoll. Border illi il-brothers ħafna tfal li kienu tal-age tiegħi konna borders. Borders tordu hemm. Nordu hemm.
Għalmuna, għalmuna. L-iktar ħaġa li għalmuna kienu ehm, il-valuri tal-ħajja u l-iktar u ħaġa importanti huwa r-rispett. Ehm, iva, Ovvjament ma tonqosx ukoll id-dixxiplina u jien inħoss li daw iż-żewġ fatturi, ir-rispett u d-dixxiplina, ehm, għamluni dak li jien illum. Ġifieri forsi ma wasalx daqs kemm xtaqt fil-ħajja, però jien kuntent. Yes, yes, but jiena kuntent fejjin, you know what I mean? Ehm, l-iskaluni tal-ħajja hija li ġej minn familja ta' negozju biss, Jiena bdejt naħdem ġifieri ngħin lil dadi u minn età żgħira ta' 12, 13 year old fis-sajf. So jiena apparti li kontent nitgħallem l-iskola, ġa kontent nitgħallem it-triq. E, allura da meta allura kbirt jiena tipo barra li kelli kont fortunat li kelli l-iskola, Kelli eh, it-triq eh, barra, il-ħajja. U nemmen, that's why I am who I am. Le, pero għaw, eh, kultant ħafna zazax nil-taqa ma business people li għamlu suċċess huma, jgħidu li kemm ma tfal tiegħi ma jridux jafu. Jridux jafu bil-business tiegħi, mhm. jridu jiftħu għal rashom, jagħmlu xaffariet mhm. għal rashom. Eh, kienu lak il-ġenituri tiegħek U naħseb laki inti li inti qed tisma' jien hemm il-business tal-familja tiegħi u jien diħel brasi għalih. Nemmen li kabbartu, nemmen li kabbartu, ehm, tant li l-lum qed tixxerja għax din is-sabiħ tiegħu. Mhm. Int businessman M'għandek bżonn il-futbol bla dubju biex tgħix u biex tmexxi l-business tiegħek. Però bil-business li nnexxilek tibni, kont kapaċi tixxerjaħ mal-futbol li tħobb, mal-klab li tħobb, ma dak li kont mur tarma l-ground, Floriana, Floriana, kont hemmhekk u meta Floriana kienu niżlin l-isfel, rashom l-isfel, punt bot Iva. Milli jaqgħu.
Veru.
Daħal Johan. Yes.
Daħal bir-ras. Mhm. Għax neħħewlek l-annimali miċ-ċirklu. Ma tħalt intum baħt.
Iva. Tifhem?
Eżatt.
Daħal bir-ras u rbaħt l-ewwel tazza wara ħafna snin li Floriana kienu kważi spiċċaw. Veru.
Ħasra.
Veru. Għax klab li eh, u għed mill-kbar. Jekk mhux l-ikbar, ġiet tieni l-ikbar ħabba dak iż-żmien imwaħlin. Yes.
Eh, mbagħad ġew is-sliema l-iktar li rebħu nuri u xek. Qed ngħid sew jew le? Jiena xorta panajt li l-ikbar klabb huwa Floriana. Tifhem? Jilli rebħu nuri qed. Hija bil-fatti, tifhem? Għarra mela intom B'saħħtu, alright. Mhux sammeri fuq di żgur. Għax mi għara di jien ma ġejx ippreparat għalija, ma kontx naf. Iżem titkellem mal-ħabib tiegħi ma' Kit, ma' jgħidlek li huma l-iktar klab Perry. Ma' Kit Perry.
Messa eh, ta' nġibu ngħidu ta' ma' darba niġi preparat. Ma għandix dubju li ħajajtek, imma eh, Il-fatti huma mod ieħor, il-Furjana huwa l-iktar klab glorjuż ta' Kemm il-baħtu melejli.
Ma nafx eżatt, kull ma naf illi Eh, il-vetrini li għanna ma nix fej għodu iżjed tazzi. Tifem xie najlek, għanda kif ordnajna vetrin oħra biex ikun nistaw nablu l-om iżjed spazju. Pero kontu
fortunati jew le, ninnejt fortunati, li eh, kelkom fej kolkom ground, u għandkom ground. Iva.
Il-sen eh, kelmu ftit fuqu, mhm. u koll għandkom krab, mhm. Għamiltu żmien però taħt il-loġoġ biex tagħmlu laqgħa niftakar kien hemm il-laqgħat sħan ta' dak iż-żmien kont ġurnalist jien ta' Tony Greg Sant meta ridu jneħħu votazzjoni kontrih, votazzjoni minn hawn, grupp minn hawn, grupp minn naħseb għaddejt minna intu koll. Għaddejt ukoll.
Għaddejt minna intu koll.
Jiġifieri mill-Furjana, xil-Furjana naħseb bħal-Lawċin. L-Għawdxin jgħidu, jien għamil 11-il sena ngħix Għawdex, li l-ikbar għadu tal-Għawdxi huwa l-Għawdxi. U l-Furjana naħseb l-ikbar edewwa tal-Furjaniżi huma ċer- huma l-Furjaniżi, ċertu Furjaniżi. Għax il-ġlied dejjem bejniethom kien. Yes, it's true. But, Se qed ngħid? Iva. Imma jena il-fat li jena trabbejt hemmhekk u għext hemmhekk u nafhom, fim? Ovvjament 14 years ago kont 14 sen iżgħar. Eh, illum 14 sena u għana nemmen li maturajt ħafna u meta ġini dan l-istess eh, ċirkostanza li għadda minnu eh, Sur Anthony Grexan tal-li għafillu. Jena kont naf kif għandi inżom u neqpa emmek għal-ġit tal-klab. Hemm inti li int ma tieħu xejn minn furja. Le, jiena kull ma nieħu hija passjoni. Inti bus kif erġajt tħalt lura fil-futbol. Tħalt lura fil-futbol għax inti fil-verità 11 years ago or, or kemilu. Fil-verità inti mhux tlaqt għax kont imdejja mill-ħaġa li kont qed tagħmel. Biex erġajti għat lura, sinjal li inti dak li qed tagħmel qed tuħu pjaċir tagħmlu. U rrid ngħid. U fil-ħajja dak hu l-iktar ħaġa importanti, anke fin-negozju, illum m'għaddix bl-istess negozju kif dejjem dejjem trid tikber, tikber u tikber. Inti jekk in-negozju li tkun qed tagħmel, minti qed tuħu pjaċir tagħmlu, minti xi mhux jaġġu fik, it's time to move to move on. At this point, jien fil-futbol, Jien nieħu pjaċir nagħmlu. Jien nittratta l-klabb qisu qisu wieħed mill-kumpaniji tiegħi u nagħmlu bil-passjoni. Jekk il-passjoni tispiċċali, li jaf tispiċċali maż-żmien, mal-ħin, jien inħoss li għandi nitfa' fil-ġemp. Mhux ħa neqpem hekk bil-fors biex neqpem, però sal-aħħar sekonda li jien ħankun president, jien I'm going to work for the club, for the good of the club 24/7. Believe me or not.
U mux jien biss bħala president, eh? il-presidenti kollha minn qed jismana jaf eh, x'jien ngħid. Għax ta' Roma anka viċi presidenti per esempio dil-ġimgħa wara 14 sena ġajt mort li ground. Mhm. Ħajjalni għal vera għalli biex immur. Mort nara l-belt u slima. Mhm. Sliema x'naf li huwa wieħed mit-teams tajbin li hawn bħalissa, s'issa li rajt hija xi fuq television dejjem kont insegwih, u l-belt minħabba s-sapport. U eh, l-mara tiegħi hija Slimiża papa tagħha u l-familja tal-papa tagħhom ma' Stella Maris. Allura, għat naħan il-bes il-blu, għat għalek, għat il-bes il-blu, inti ma jħan il-bes l-ahmar u l-abja, għanżom mal-belt. Biex eh,

Għax naf ħafna Vertin, u this is true, jien niftakar minn żmien ġew Karwana Karin. Hmm. Kien jgħid fuq it-television, ħan jgħid għax kien jgħid fuq il-programm tiegħi. Li l-unik waħda li lbes u għadċi ta' taħt. Hekk kien jgħid ġew Karwana hmm. Karin. U għala li jiri fuq il-television, fuq replay, fuq net. Yes, yes, niftakar.
Niftakara. Allura, għet, għet ma l-issa għandi l-Johan, u għan l-bes l-aħdar. Sew.
Tajjeb. Fil-fatt kombinazzjoni anka jien jgħati. Menti għalli għas president, jimmi president. U ehm, flassi kelli ħafna ħbib meta kont naħdem in-nazzjon, hemm ħafna ħbib furjaniżi. Yes, ħafna.
Veru. Tifhem barra l-bosti jek inċari zammit mur wieħed għalli għafillu mhm. li eh, għamel ħafna ġid għal-gazzetta bħala reklami mhm. u anka l-furjana kienu ħobbom ħafna u jahdi ħafna li jom, ma somma. Interaqna u koll. Iva. Il-fatt huwa li xim mortem marġajt ħassejt ħajja ġdida. Mm. Xiex milaw. L-ewwel ħaġa u rrid insaqsijilek din. Jiena qed nagħmel bħalissa mhux missjoni, ma jien iddejjaqni l-banda mhm. fil-ground.

Il-ħibs bit-tnabar u l-belt għall-ewwel darba tnabar biss kellhom kontra Sliema, ma kellhomx banda. U ħadd gost it-tant it-tnejn. Inti kif ta' x'taqbel?
X'naqbel fuq? Tnabar banda?
Jien l-idea tiegħi hija kompletament differenti. Jiena nemmen illi il-ground, il-ground.
Għax it-nabra sabiħ kemm lajta. Yes, imma jiena nemmen illi dak is-support jagħmluh is-supporters. Mela. Ġifieri kultant nemmen illi il-banda sabiħa meta pereżempju jkun hemm sajd mimlija u jkun hemm il-banda għaddejja. Però kultant ikun hemm is-sajd vojta u jkun hemm din l-imbirka banda, speċjalment ikun qed titlef xi wieħed b'xejn jew xi tnejn b'xejn, u din banda dejjem għaddejja. Jellow submarine sejri. Fil-verità, jien ma tantx xi ammiratur kbir, biss jiena nemmen ukoll li hija parti bus mill-kultura tagħna il-banda. U nemmen li dik ta' minna xi ħaġa differenti Eh, Għaw Malta, xina najdlek illi fid-dinja aħna mm. biss bil-banda. Pajjiż ieħor. Taf jist, veru, ma konx. Taf kif naf? Wieħed mill-ftit.
Veru. Sorry? Il-Belġum.
Eh, Meta ħija kien jilaf mal-gang, jinġi li kont mortajtu. Mhm. U hemm bil-banda wkoll. Qed tarasibtaw il-banda wkoll, hemmhekk bil-banet u brass band. Hemmhekk. Tifhem ġieli kulħadd għandu hija parti mill-kultura tagħna ormaj. Biss biss Jien jien nemmen illi jista' jkun ikun hemm fil-futur nemmen li għandu jew tiġi mill-MFA jew mill-MPL li għandu jkun hemm naħseb jien tip ta' sound system minn mhm. żewġ naħat li jkollhom ċertu u jista' faċilment ikun bis-sound system ta' fxirit ngħid jiġri tipo. Suppost qed jagħmlu ma anke kif jiskurjaw jiena dik id-diska qawwija. Jiena taf x'nemmen ukoll eh, tkun taf kemm Nimmissjaw għal banda li jien minix ħanerġa' ngħidha ċar jimmixxi wieħed xi ammiratur tagħha din l-imbirka banda ħanajlek il-verità. Però inti meta ma jkunx hemm banda tkun taf jekk hux kienet idea tajba jew le. Għax bis-saħħa tal-banda, eżatt mhux hekk, imma bis-saħħa tal-banda jiena nemmen li żżomm il-futbol ħaj in Malta. Mhm. Knowing li supporters mhux ikun hemm Ma jistax ikollna 70,000 ruħ supporters, taf x'irid ngħid? Ġifieri kultant ikun hemm mitt ruħ ukoll bis-saħħa tal-banda tagħmel atmosfera. Ġifieri dik hi eh, dak vera. Imma tnabar jagħmel sabiħ ukoll. Hija tnabar biex ikissru lek.
Ija, mhux hekk? Eh, mela, mela, mela.
Biex ikissru lek it-tnabar ta' widnejk. Però però ħanajdek. Mela.
Xi ħaġa jien il-marati qatt ma kienet marret tara futbol. Mhm. Eh, ħlift xi darba minn ta' keda seba' snin kienet rat il-Belġ darba mhm. ħaduha tara l-Belt. Pero ma tiftakarx, ġiviri tiftakar ftit. Di dejjaqa, jien ħadd it-tifel tiegħi biex jisma' l-istorbju u bedi jagħmel li dans, dans, mm. qed jieħu gost, tifel. Però kien hemm ċertu kliem ħażin. Iva, Għal familji, għax jiddi t-tifel tiegħi jimma di għanix kliem ħażin mhux għajda jadifni xejn li. Imma ikollok tifel, da jekk jisma' elle, something with mm. elle, da sa jgħidha. Mm-hmm. Tifhem? Nistru. Irridu, ma nistgħux tagħmel, il-pulizija ma nistax toqgħod iżommhom. Eh, eh, qed indaħqu n-nies hekk ngħidu hekk, ma mhux xogħolhom. Irridu nedukaw. Billi tajru naqra u tinkieħ u tew Santalina u San Jiena nemmen li biex teduka u San Populju.
Di xi ħaġa li probabbli għadu ħadd qatt ma mela minn jew min-naħa tal-MFA jew mill-MPL. E, jiena nemmen illi għandhom eh, is-supporters għandhom ikunu jafu li kull darba li jgħidu ħaqq jew dik jew l-oħra jew l-hawn, ikunu jafu eżatti kemm għandna multi
il-klabbs. Eh, mela, kull kelma li smajt baxxa, ġviri jek ġit minna tal bej Spera li mux etnejtek għet jahlu s-saxet tajjeb. Le, le, le, le, imma għandu jkun neħseb jena, palma aħna najdu kem għandu karti sofor dak il-player, jo kem għaw għaw, għandhom Nemmen jien għandhom il-pubbliku għandu jkun jaf il-klabb partikolari jew il-klabbs kollha kemm weħel multi fl-aħħar tax-xahar. Għax hekk forsi tqajjem awareness li jekk pereżempju aħna ġieli Nejt ma Aħna ġieli weħilna. Ma ntellifx il-klabb tiegħi. Jiena ngħidlek minimum aħna ġieli weħilna 7,000 euro multa. F'xahar.
Mhux f'xahar, però viċin, ta', viċin. Issa, jaħsa dawk il-flus li konna b'dawk il-flus konna nħallsu semmaj nofs l-appartamenti, il-kirjiet, you know? Bat jiena nemmen illi eh, ekk naħseb għandha tkun l-awareness illi fl-aħħar ta' kull xahar il-klabs ikun hemm miktub, pereżempju Valletta weħlu 2000 euro, Ħamrun weħlu 500 u jkun hemm elenku tal-multi li ħadu biex jedukaw lis-supporters tagħhom stess. Għax jiena m'għandi ebda dubju li s-supporter any of any club mhux b'intenzjoni iwaħħal dawk il-multi kbar eluf. Ma jagħmilx apposta. Ma jagħmilx apposta. Imma almenu jkun hemm dik l-awareness. U inti normalment hija parti tagħna x'jien niftakar anka fil-marx tal-festa. Meta jibda jintrefgħu, tieħu drink u tieħu piex jibdak l-istorbi u l-ajat. Mingħajr ma trid ġieli kienu jwaqfuna. Mingħajr ma trid tibda toffendi l-oħrajn. Imma speċjalment fejn żewġ festi eh, imma eh, post wieħed. Imma l-MFA u l-MPL flimkien nemmen li they are doing their best, dawn qegħdin jippruvaw jattraktjaw lill-familji wkoll, li jattraktjaw lit-tfal. Ovvjament it-tfal ħafna minnhom jew ftit minnhom ikunu l-futur tal-futbol Malti. Xi jisimgħu l-futbol Malti? Eżatt, u jafu jkunu l-futur tal-futbol Malti. Issa, dik hija t-target, jiena nemmen illi jekk ikun hemm awareness. Awareness. Nemmen illi. Dik hija kelma. Inti jiena nemmen li l-ground bla familji preżenti ma naħsibx li hu. Tifhem inti awtomatikament ara kemm hemm min jiddejjaq imur waħdu u jibqa' mal-familja d-dar. U llum l-MP Ġieli kemm hu sabiħ iżjed. 12 b'xejn issa meta jkunu top 6 tagħmel u bottom 6 l-under 16 ħajkun. Yes, dik that's a very those are very good. Dawk idejja tajbin. Ejja ma inti l-mument li qed tittella' iż-żaża u tittella' jkun bad ikollok dis-sitwazzjoni ta' kliem ħażin jew kliem oxxen saħansitra dana Taħrablek iva, kelma iva, mod. Iva, dik naħseb jena qed jagħmel reklam. Ma kienx hemm da ħankun onest. Jagħmel reklam, qed jagħmel reklam ħażin. Ħażin. Il-futbol referi kien hemm kelma vera dejqitni. Il-biħ kantalina ta' hundreds. Yes. Tajjeb. Yes. Jgħidu kelma elle u ommu. Aj, nessu gorak, nessu gorak, bus, nessu gorak li dak il-klab u minu, da, da, kweħlu multi, wak meħlu multi gbar. Li hija ħasra li kieku s-supporters qalbiena, għax kulħadd jaf kemm huma kulħadd jaf kemm huma qalbiena s-supporters. Kieku biss jimmaġinaw, eżatt, kieku biss jimmaġinaw meta jagħmlu hekk kemm qed jeħel multi l-klab tal-belt f'dal-każ, jien ngħidlek li darb'oħra ikun hemm min isikket il-xulxin. Tajjeb. Ara tifhimx l-argument.
Jalla iva, jalla jasal dan il-messaġġ. Jalla li jasal il-messaġġ fuq il-Furjana biss. L-oħra jistgħu jieħlu multi kemm jifilħu għad. Il-Belt u l-Furjana.
Iva.
Eh, Johan, xi fisser rebħa lill-Belt u telfa mal-Belt mm. bħal maħattu. Iva.
Dik kienet parti mill-mistoqsijiet li. Le, le, le, għasqed għam nisra. Fadal dik kollha. Eh? Oh, le, ma dak naqbes jien. Mela, ibda biex, ibda biex, jiena probabli wieħed minn ftit presidenti, peress li jiena konza fil-rol ta' supporter li narma l-ground li jenna fxieħos il-Furjanis eh, meta jelab mal-belt U speċjalment meta nitilfu mal-belt, jien naf verament xi jħoss. Jien kultant nitfixkel, kultant nitħawad jekk jien għadnix supporter jew president. Ta' xi rid ngħidi? Jiena illum il-ġurnata sirt nara, pereżempju, din l-aħħar telfa li kellna wieħed irid jiftakar li taħt it-tmun tiegħi dik kienet l-ewwel telfa f'dawn l-aħħar ħames snin mal-belt. Dik kienet l-ewwel l-ewwel waħda. Ġifieri kont insejt. Eh, irqad billi? Eh, ħanajlek għalfej irqad, eh, bus, ħanajlek għalfej irqad. Għax jien fil-ħodu nqum u dak il-ħin ma nħuġ deċiżjonijiet jew jien qomt fil-ħodu li kull deni trid tuħdu bġid. U inti l-importanti li l-iżbalji li saru ma sarux fl-aħħar bħalma ġralna proprju s-sena l-oħra meta tlifna l-lig għal gow wieħed biss jew is-sena ta' qabel meta ġejna b'ċans u qisna speċi ta' it-tim tagħna qas ħareġ fil-ground meta lagħabna Malham u kulħadd. Issa, ġifieri jiena Bħala President, il ta' madwari li minn hawnhekk insellmilhom li jiena aħna il-klabb għandu administration qalbiena u naħdmu fuq 24 four seven għax wieħed irid jiftakar jien mhux waħdi, jiena aħna qegħdin eleven, twelve, tlettax-il ruħ li kulħadd għandu r-role tiegħu u kulħadd jagħmel ix-xogħol tiegħu għall-klabb. Jiġifieri aħna tinsiex li aħna volontiera. Jiena l-għada filgħodu ħadd mill-ħażin li kellna ħadd it-tajjeb. Inti l-importanti li aħna nafu x'inhu x'kienu l-limitazzjonijiet tagħna. Kien hemm min qal li għax kontu unlucky li wara seba' minuti keċċilkom wieħed. Imma jien l-argument tiegħi inti biex keċċilek wieħed, sinjah ma kienx hemm ieħor jikkaverjah. Għax li kieku kien hemm ieħor jikkaverjah, l-ieħor kien jiġri ftit iżjed minnu, kien jagħmel dan il-foul u forsi flok karta ħamra karta safra. Taf xirrit ngħid? Jitkeċċija tal-aħħar. Kien hemm min kien irrabjat għax beda jweħħel fir-referi. Ir-referi jiena għandi rispett billihom, forsi naħseb indunajt li aħna l-unika klabb li qatt li qatt eh? le le imma iva imma li qatt ma ngħidu iva imma jien kien hemm min qal kontra għax aħna kellna penalty ċar Taf xi rid ngħid jiena? Biss, iva, ma biss, fil-verità, at the end of the day, aħna aħna żbaljajna, mhux ir-referi jew l-belt, il-belt on the day kienu ħjar minna. U minn hawnhekk kienu xtaqgħidulhom proset, u ngħid proset ukoll għax laqas biss batlu, għax kontadni bin-nervi, Wieħed mill-bib tiegħi ta' rispett, il-President Claudio Grech, tifhem xi Hemm ikun ta'. Jiena mhux ovvja. Imma jiena naħseb inqas daqsxejn u minn hawnhekk niskuża ruħi miegħu għax jiena normalment nibgħatlu proset. Ma dik il-passjoni.
Eh, ma jiena kont rajt ma nibgħatx proset il-belt qed tifhem. Darba terba. U darba li ċejtu. Għandek iċ-ċans, ġifieri. Yes, yes, yes.
Però Dik hi dik hi dik hi l-weġa' li hija verità li mal-belt aħna bħala klabb u dej xulxin ma nibdux pjaċir meta nitilfu. Dik hi l-verità. Ta' qasum ma jieħdu gost, eh? Le, dik. Eh, jiġifieri- Ma kienu draw, eh? Issa li xtaqt eh, inti imdorri. Iva.
Għax segwejt programmi, ma konċ imdaħħal dak iż-żmien, ma segwejt programmi. Mhm. L-inti kapaċi tilqa' l-isfidi għall-pressjoni minn ġewwa l-klabb, minn barra. Kont kapaċi tirbaħ kampjonat, trophy mal-Furjana. Iżda l-ikbar rebħiet naħseb għamilthom kontra nies li riedu jneħħuk f'ċertu żmien. Kien hemm żmien li rridu jneħħuk. Ngħidlek, dana l-iktar li. U rbaħtilhom xorta taqbel miegħi jew le? Ma ngħidlek jien mhux erbaħt jien, rebaħ il-klabb. Dik l-iktar importanti li jerbaħ il-klabb. Iva kien hemm ċertu nies, ma di llum il-ġurnata jien sir ħbieb.
Daw saru ħbieb miegħi u sirna ħbieb, da Kien hemm min m'għoġbux ċertu deċiżjoni tiegħek.
Jiena l-importanti li l-lum. Reżiljenza tiegħek. Ejja, jien l-importanti li l-lum hemm laqda. Jiena eh, John, jiena il-klabb l-iktar ħaġa importanti il-fundatur kont fundatur fi struttura li ħloqna L-istruttura qiegħda hemmhekk mhux jien għamiltha għal ħaddieħor, jien għamiltha għalija wkoll. Ġifieri pereżempju, jiena għandi t-twemmin li d-dressing room jikkmanda biss il-coach. Jien jekk irrid nidħol niċċarġja l-mobile, irrid nitlob permess biex nidħol minn bieb il-ġewwa. Issa, ovvjament, dik ħaddan għamiltha fuq ta' madwari u fuq baqgħet għaddejja fuq is-supporters li l-klabb il-klabb għandu struttura. Il-klabb għandu struttura li pereżempju jekk hemm xi ħaġa sejra ħażin, hemm head tas-supporters u s-supporters m'għandhomx għalfejn joqogħdu jċemplu l-president biex jagħtu l-pariri tagħhom kif missa lagħabna u l-hemm, hemm il-head tas-supporters, iċemplu lilu, kulħadd jaf min hu, u hu jgħaddi l-messaġġ lili biex jiġi kollox fi issa. Kien hemm ċertu affarijiet li ma ħadux pjaċir inti meta tuħu ċertu deċiżjonijiet ġun u jiena ma niddejaqx noħodhom. Ma nkunx eh, xi wieħed naf li minix ammiratur ta' ħafna nies, biss li hu żgur li jien miegħi dejjem ta' fejat Jiena I'm outspoken u jien l-importanti li I'm not a backstabber. Jien fil-fatt jkunu rik xi ktib ta' hawnhekk meta qaluli għax jien għandi l-assistent producer huwa Sandro. Għalli x'taħseb inġibu lil Johan? Yes, għamiltlu. Ġifieri, għax naf li inti ġenwin titkellem ta' fejjet. Dejjem ta' fejjet.
Kif fil-bidu tal-programm jiena dixxiplinat U jien l-ewwel u qabel kollox ir-rispett. Tifhem? Issa mbagħad jien għandi problema wkoll żgħira li jien jekk jiena nagħtik nagħtik nagħtik ħafna ħafna ħafna rispett u mbagħad lura ma ttihulix. U mbagħad you know what I mean? Jien ma naħfirx hekk.
Mbagħad jien rrid nieħu deċiżjoni. Kristu jaħfer jien ma naħfirx.
Ija, imma jien l-importanti li kulħadd irid jifhem mhux għal Forjana biss, kull klabb irid jifhem. Il-President hija hemm għal kulħadd. Però hu min hu l-President, il-President fuqu dejjem hemm il-klabb. U jien għandi responsabilità mhux ta' individwu, jien għandi responsabilità ta' klabb sħiħ. Ta' storja.
Eżatti. So jien kultant tajt imma Johan għalfejn, imma imma Johan imma. Ma setax għala għajnejn.
Le, jien inħobb għax inkella l-moment li nagħlaq għajnejja naħa U mbagħad jaf jattakkani ħadd ieħor. Da bħalma trid So tkun hemm Prim triq. Ministru, kap ta' oppożizzjoni, Eżatt, whatever. u- u eżatt. eh, Biex tieħu Issa, deċiżjonijiet jien- mhix faċli. Eżatt, imma jien qed nipprova dak l- eh, biex niftehmu dak li hu tajjeb għalik hu tajjeb għalija, dak li hu ħażin għalik hu ħażin għalija. Issa l-oħra bla dubju mhux se noqogħdu nitkellmu dwar x'ġara s-sala l-oħra x- diskussjoni sħaħ saru f'kull programm li kien hawn. Jien niftakar, anka kont eh, Scotland mal-Awċin, għamlu tal-Island Games, għamilna ġim emmek, u kont kellim ma tal-futbol, ma l-GFA. U kullħat l-istess kelma, li mu mux furjani ġidaw. Mado, furjana kellhom joħduwa. U ma kienu daw. Ma sa dik mhux fuq hekk. Minn dakinhar inti neħħejt żarmajt it-tim. Id-deċiżjoni tiegħek kienet?
Id-deċiżjoni dejjem tal-administration jiena. Ovvjament jiena noħroġ bil-proposta. Farfar. Umbat, li li ma farfar xej. Jien noħroġ bi proposta. Jien il-players li kellna il-barranin biex niftemu żjed mill-barranin, mhm. jien ma kontx imdejjaq minnhom. Biss daw eh, fit tliet snin il-verità hi fallejna żewġ kampjonati. Diki, dejjem konna ġast. Eh, Viċin.
Issa, inti dejjem fil-ħajja li kieku toqgħod eh, tikpi fuq il-bieraħ ma tasal imkien. Inti trid terġa' tqum terġa' tqum u titterġa' taqbad tibni tim. U t-tim kellu jinbena buċuħ ġodda b'dem ġdid. Biss il-pedamenti hemm xorta ħallejnihom, il-Maltin hemm ħallejnihom aħna, U ħdimna bil-barra. U l-coach iżammejt il-Jean Paul. Jean Paul biex ikun hemm kontinuità u ġi coach barrani Portugiż. Dan fejn ġibtu?
Tkeċċa mill-ewwel da. Miskin.
Ma tkeċċix. Le, eh, mal-belt. Ġimur il-karta ħamra, ma labx loba. Ejva, dak naħseb jien ukoll Kien irrabjat, taf kif ġiet il-logħba. Lejna li tkeċċija tal-plejer tal-aħħar ma kellix issir. Ma simulation fl-aħħar sekonda. Ħanajlek.
Għas kien jaf li għandu jkeċċih. Eżatt, imma dak li ġara li ma naqbżux kien ieħor.
Nesa li kien laħaq taħ karta safra.
Iva, le, ma. Għandek raġun, jiena jekk ħa noqogħdu sejrin hekk, ir-referee dak il-ħin ħa dik id-deċiżjoni, jiena nemmen li kieku dik id-deċiżjoni ħadha mod ieħor at the end of the day, nemmen illi xorta kien ħa jerbaħ, xorta kien ħa jerbaħ l-aħjar tim. U aħna, jien irrid nammetti, heart at soul, illi l-Belt kienu aħjar mill-Furjana dakinhar. u nifqu hemm. Iva, iva. Inutlu waħlu eh, f'dak, u waħlu għax il-coach keċċa, u għax keċċa dak, jiena nemmen ma serqu xejn. Għasek, senżon. Ehm, il-coach minn fejn ġibtu? Il-coach ġibni mill-Portugal. Inti sibtu?
Le, jiena kif għatlek għandna struttura, għandi persuna li tuħu ħsieb l-technical staff, mit-technical staff jiġu maħturin tlita minn nies, L-ewwel ifittxuh dawn it-tlieta min-nies, dawn it-tlieta min-nies imbagħad iweresquh lil dan il-persuna li hemm, li huwa konċidentalment li huwa s-segretarju u l-avukat tal-klabb, Jacques Grima, jitkellem miegħi u jgħidli pereżempju dal-coach x'inhuma l-plus tiegħu u l-minus tiegħu, nitilqu ngħidu iva pera paga nilħqu niftehmu kollox, nitlaq kumitat Ngħaddiha kumitat, jekk tgħaddi, l-għada nħabbruh. Happy blie, happy bie?
Għalissa, bħalissa u hija sistema ġdida li qed jilgħab u qed irid jiftakar li aħna snin ta' qabel, per eżempju, konna mdorri nilabu 352 u set nilabu 433. So, wieħed irid jitih ċans il-dan il-coach għandu dijat tajbin Miżun tuħ ċans jiffjurixxi ftit ieħor u jsir jaf it-tim. Għandi informazzjoni li Floriana bħalissa qed tonfqu miljun u nofs ewro. Skont l-audit tagħkom tas-sena 2024 li sar minn Core Audit and Assurance Limited. Taħseb li dan l-infiq jibqa' sostenibbli ħames snin oħra? Tajjeb ngħid li intkom qed tiddikjaraw li għamiltu profitt ta' 147,000?

ta' klabb ieħor għax l-infiq tal-klabb mhuwiex one to ma kienx one to five thousand euro. Le mhux one to five, l-infiq hi 1.5 million. Ija jekk tagħmlu division by 12 jiġu one to five thousand fix-xahar. Issa jien one to one to five thousand fix-xahar ma kellniex is-sena l-oħra qatt. Lanqas konna viċin. Jiġifieri ftit iktar minn nofsu, ftit iktar minn nofs dak, jiġifieri ma jistax ikun. Tifhem? Mela.
Eh, le, le, biex ngħidlek ija. Issa kif trid darba oħra ġa stidinni u meta tkun se tsaqsini dik il-mistoqsija għidli. Ġibli l-audits miegħek u nġibhom lok nġib l-audits miegħek. Però dak għandek żball. Jien nafta minnu dik iċ-ċifra tani nefaq dawk il-flus. Biss Dem ma teħidix għax. Għawa da, eh, le, użgur li le, ma tarax, bekk għamil division by 12 jena ta' Issa, eh, sadattant, intom, ehm, hemm żgur xi kwistjoni dwar il-ground. Mhm. Il-ground tagħkom. Illum il-ġurnata sar tagħna minn xi mhm. minn six weeks ago, illum mhux illum ġibna t-titlu tal-sintom kollu tużawh għal parking.
Ma Jien ma nħoss li hawnhekk għandi nirrispondik fuq din. Le, mhux qed ngħid. Għax aħna qegħdin nitkellmu fuq futbol, mhux hekk? Ej, mhux futbol.
Eh, jekk trid tistaqsini tgħidli x'għandek f'moħħu qatlek, qatlek jien għandi f'moħħi x-xewqa tiegħi u tal-ħafna Furjaniżi, tal-Furjana kollha. Aħna nixtiequ eh, konna stadium, aħna nixtiequ jkollna stadium terba telef ruħ, qegħdin nipprovaw naġlu daqsxejn il-proċess biex naslu, Qed tifhem? Biex fl-aħħar il, ngħaddi minn hemmhekk jien, u naħseb jien, ara kemm hawn iżjed li jixtiequha, kif indawru rasna, naraw stadium state of the art, illi mhux il-Furjana biss tkun kuntenta bih, imma jkun kuntent bih il-poplu Malti u Għawdxi. Ejja ħalli niftakru li dan l-istadium mhux se jgawdu minnu biss il-Furjaniżi, imma se jgawdi minnu il-poplu Malti u Għawdxi. U se jsir ġofnet lill-belt?
Sorry? Tisir fuq ftit l-belt. Il-belt anzi qed nagħmilhom posthom għax jekk aħna nagħmlu da l-Imbirek Stadium kalla jrid jista' jsir hemmhekk ukoll għax se jkun xewqa tiegħi hija li jkun hemm 2000 ruħ faċċata u 2000 ruħ naħa. Kunu taħt stent, il-belt jitilgħu min-naħa tal-education, li jistgħu jitilgħu bil-mixi u l-furja jistgħu jmorru bil-mixi wkoll minn din in-naħa. Jitlef jew min jerbaħ xorta jerġgħu jinżlu lejn hemm isfel lejn l-education u l-furjana tmur lura lejn il-furjana. U allura hekk kan nagħmel pjaċir anka lill-pulizija, ġifieri il-bot se nkunu minn xulxin. Jien niftakar li ehm, it-tfal l-nesis, mhm. niftakar konna nitkellmu konti għadni ħafna iżgħar. Kulħadd jgħid jekk inti parti minn nesi tal-Furjana qiegħed fin-nesi tal-elit. Eżatt. Jekk jien.
Għadkom l-istess. Issa maqtuħ nara, ħansaqsirek bis-serjetà. Ħanajlek. Għadek hekk il-Furjana b'nesi qawwija Hemm nurses kibru oħrajn, eh? ġifieri Yes, sa- jiena nemmen li hemm ħafna nersi li zoħra li kibru, kibru, kibru. Di waħda mill-punti U intom għalfejn naqqastom qed it-tfal. nipprova naġġel il-proċess għax jiena nippreferi jkolli ground milli karozza. Ifimni, għalhekk rrid ngħidlina it's not worth it, aħjar ikollok stadium għax aħna kieku taf in-nursery kemm qed jonfu eluf fix-xar biex jikri grounds minn x'imkien ieħor, inkluż anke aħna il-kbar. Iva, illum il-ġurnata, ifimni, il-klabb għandu mal-ewwel tim, ġifieri biex niftehmu mal-iskwadra ma' 22 li huma frott tan-nursery. Il-klabb għandu ħamsa li huma frott tan-nursery. Eħa li wieħed jiftakar li l-Furjana għandha it-twemmin tagħha u jien għadtu kemm-il darba li jiena nemmen li inti għandek tibni fuq il-Maltin. Jien li nista' ikolli tmien Maltin flok erba' jew ħamsa fl-ewwel ħdax, nippreferi. Taf x'irid ngħid jien għax. Issa, però iċ-ċirkostanza ġiet kif ġiet, illum hemm ħafna competition kbira U allura iva nemmen li n-nursery tal-Furjana sabet din il-competition għax qabel ejja nkunu fair, qabel kienet tkun waħda mill-ikbar eh, ara kemm ħarġu players minn ġon nursery tal-Furjana ġi noqogħdu sejrin. Il-ġurnata għandha competition. Eh, il-fatt, il-fatt ta' l-MPL eh. u eh, kif kien qabel eh. minar MPL, eh. il-kampjonat. Taħseb li tejjeb il-level tal-futbol Malti? Jonna l-aħjar? Issa mus sanajdek kif kien il-sistema tal-lig. Yes. Għax inti batejt minnu. Mm. Sar oħra. Imma xorta kont taqbel miegħu. X'inti labt dik il-logħba. Eh, eh, kienu Kulħadd telaq flimkien. Sajt il-baħt minna u sajt li bħal ma narbax. Seta jkun illi li kieku bqajna blik normali. Seta jkun illi xorta li kienu jarmaw qabel mhm. u kienu jaqbżuna qabel. U konna nammettu li ma ħadniex il-likt qabel. Taf xi ngħid dik tal-format, ejja nħalluha. Jiena nemmen li logħba tiġi logħba. L-kollok ngħidlek, taħseb għall-aħjar? Morna għall-aħjar? Mela jien inqbad eżatt meta konna fit tranzizzjoni konna dna laqas ġiet formata l-MPL u kien ġirin lab kampjonat taħt kif kien qabel. Jiena nemmen illi eh, bis-saħħa li hemm ċertu deċiżjonijiet, għax għadhom mhux kollha tal-MPL id-deċiżjonijiet, bis-saħħa li hemm ċertu deċiżjonijiet qed jieħdu, jittieħdu above, on table, ġifieri skont il-maġġoranza, jekk klabb ikun hemm per, jien naf jekk hemm intnax u hemm maġġoranza tittieħed dik id-deċiżjoni. Jiena nemmen illi iva l-futbol Malti kiber. kompla jgħolli l-livell. Jgħolli l-livell b'tali mod li huma fatti illi llum jekk inti tmur tara t-tnax-il tim tal-Premier, jien ngħidlek illi ħadd ma għadu Materazzo, kienu jgħidu t-Taljani, ħadd minnhom ma għadu. Għalija jien, anzi hawn nieħu l-opportunità wkoll li ngħid proset lill-klabbs kollha, speċjalment ovvjament il-presidenti u l-administration, illi daw, illi daw ramaw Technical staff, għax inti l-ewwel ma trid tibda mit-technical staff biss fil-sikke, kompluti kollha u juri fil-logħob, jiġifieri hi kulħadd indaqs. Gżira Ħamrun, gżira kieku jagħmel Ħamrun. Imma di, imma di. Kieku jagħmel Ħamrun. Saret in-norma, jiġifieri dan ilu dal-aħħar three years. Naxxar.
Yes, da ilu dal-aħħar. Tarxien. Tarxien, Ħaż-Żabbar. Marsaxlokk. Mela, xi. Eh, ġiri, ejja, nkunu fair.
Ġiri, din, huma fatti, eh, ġiri, ħafna ħasbu, l-ewwel wieħed, eh, iva. ħafna ħasbu, u da minn sa jmur jarru biex tiġi ma l-ewwel sitta ma l-aħħar sitta da xejn. Nara biss taħħallu biet. Ma tarax.
Mhux hekk, eh? Ma tarax. Mhux hekk. Blajt irsini bi, ejjen. L-ewwel wieħed.
Jiena taf u wkoll il-futbol inzerta anke b'dan il-format li naf li kien hemm u għad hemm xi wieħed xi kritika fih u veru. Però il-verità hi illi il-format kif ġie, kull punt jgħodd. U llum ma tistax tieħu ċans u toħodha easy. Jekk tista' ġġibu dan il-punt trid iġġibu għax ħa jiddispjaċik fl-aħħar tal-kampjonat. Kulħadd jiftakar. Taqbel ma' video support li se jagħmlu minn Novembru? Mela, jien għatta diġa, jien minn xifen eh, tal-var. Tal-var, il-verità, għax jien nemmen illi eh, illi ħat islow jazzjet il-loba Maltija, nemmen. Minn titni għandek ċans tipprova. Yes, jiena l-importanti, as long as di nibdew biha, ovvjament tissapporta kull kull inizjattiva tissapportja di u hekk nixtieq ngħid proset il-MFA di l-MFA peress li huma jieħdu ħsieb eh, ir-referi. Proset hekk għandu jkun. Jekk ma tippruvax, Ma tafx jekk hux tajba jew le. Jiġifieri inutli taqbad tikkritika qabel ma tipprova. Biss jien nitlob illi meta ħa tidħol u irid ikun hemm ċertu regoli jew restrictions illi mhux iktar nibdew insibu skużi biha kull darba di li rridu mmorru għaliha. Biex intelfu l-ħin. Għax inkella ħan nispiċċaw.
Biex nitlef il-ħin.
Biex nitilfu l-ħin.
Taf xirrit ngħid u nerġgħu nitilfu il-momentum tal-futbol. Eh, screen kbir trid għax kullum kien jar biex tarġa' tara. Eh. Min ikun hemm. Eh, Għalli ħalissa dal-iskrin. Għax ku kien hemm screen kbir, il-refer kien jinduna li kellna penalti aħna mal-bilt, eh, Għal aħjar li għalissa ħallik dal-iskrin boots. Kont s-selli kieku fil-għodu kontejtu, hello, Claudio. Qed nitkellmu qed nitkellmu fuq il fuq l-MFA. Għax batunna hawnhekk li ehm, issa ġejja l-logħba Malta Olanda. U l-MFA ħarġu ehm, prezzijiet jiva żgħira u biex naraħ, imma som naraħ naqadni ta'. Per eżempju, Wessi ħajkun 100 euro. Mm.

iħallsu ħafna iżjed minn hekk, però qed tara logħba fuq livell kbir, ħadd mur darba, mur darba. U eh, però qabel nibda nikkritika, fil-fatt ċempilt il-Bjorn, però kien qiegħed biżi, għalli ħajċempil li lura, li darbohra jew nirrekordjah, jew ikolli ħajejd li għaliex saru dak il-prezzijiet, għax mhix fair, tikkritika tfaqqa meta bjom mhux qiegħed hawn ma jwieġibx. Alla nistenna li jwieġeb. Mhm. Però dawn ma prezzijiet li qed igergru ħafna nies bħal ma gergru wkoll kitbit li waħda li eh, minna li jew qiegħda. Nħarbit li ta' il-eħedin. Eh, Edin familja di mara, mhm. familja ta' tlieta, i, raġel, u tifel per over 16. Biex nidħlu rrid inħallas 30 euro fil-ġimgħa. Għax 10 euro. Biex nattendu logħba kull weekend, biex immorru kull weekend naraw it-tim tagħna, tiġini mad disejn jew mit euro fix-xahar. Da barra. Tixtri popcorn, mhm. tixtri eh, birra jew xorb. Eh, qed jgħidu qed tiġihom mal-100 200 kważi. Hija ibsa ukoll. Issa ħalija li l-MPL qedniha fil-bidu, l-under 12 qegħdin b'xejn, jidħlu ma' l-adult, u issa fit-top 6 u bottom 6 under 16 se jkunu hekk. Plus li tista' tista' jekk tixtri l-season ticket tiġik irħas. Naħseb mela. jien. Pero igergru, l-familji igergru, minn ma jifraħx igergru. Igergru, xena naħseb illi it-tickets biex tmur tara li t-tim tijak bħala klab, ma naħsibx illi huma eh, tickets. Dik il-bit.
Meta inti tqis illi tfal mm. bxej, taf xi li tnajt jien ma nafx minix f'butħat, Tifhem? Jien niftakar kont qiegħed fl-MPA jien jattendi xi ħadd ieħor għalija, però dak iż-żmien jiena meta ddeċidejna biex nagħmlu hekk kont parti minna l-idea tiegħi kienet pereżempju illi iħallsu l-kbar u t-tfal kollha b'xejn, m'hemmx ġifieri dik kienet l-idea tiegħi jien li jħallsu l-adulti u t-tfal kollha b'xejn. Għax inti biex tipprova ġġib biex inti taqqat il-familji, tifhem? X'awtomatikament jekk ikun hemm jekk ikun hemm maġġoranza ta' tfal u maġġoranza ta' familji, awtomatikament imbagħad Dak li konna din nitkellmu qabel, dawk ħadd tiskoraġġihom milli jitkellmu ħażin il dawk li bdew mm-hmm. tifhem awtow jekk hemm maġġoranza inti li qed jiġri taf xirna. Issa fuq tal-MFA jien naħseb li din hija xi ħaġa li tistaqsija l-uffiċjal il-high officials tal-MFA biss wieħed irid jiftakar Daw ħarġu b'din l-idea, ħarġu b'din deċiżjoni biex ħarġu b'din deċiżjoni sinjal li studjawa, ta' ċirit ngħidin. Issa. Lejn naħseb.
Aħna. Tifittxu l-flus iktar minn imlewil.
Yes, imma issa ħanaraw, imma issa ħanaraw. L-istadium kif fajkun, għax jekk għalli sta jkun, l-istadium ħajkun mem li ġun, ifimni. Kellhom raġun. Għax at the end of the day, dak ħajgawdi, jekk ħajkun hekk, dak ħajgawdi l-futbol Malti. Għax l-MFA ħaterġa' Tqassam il-profitt lill-klabbs kollha tal-Premier, tal-First, bħalma dejjem bħalma tagħmel. Ta' xi tajt. Minu jaqlaħħa ftit mhux ħażin. Jew inkella jkun fil-business. Din darba f'sentejn. Tajjeb, tgħid isma' mortina il-mara jekk tkun tinteressa. Ġiġi 500 euro dil-logħba. All right.
Meta jmorru barra vera jħarsu ħafna iżjed minn hekk taħġifieri. Imma hemmhekk tkun imsiefer. Taf xi- Jiena ngħid, jiena x'naħseb Imma jien. min ma jistax.
Jiena x'naħseb iweġġa' jien. jgħid, Jien Jien dejjem għandek- mort nagħhom ra- ma' Ġorġa ma' San Marino. Alla ma nistax qabel kien jagħmel biss minn ġew mifsud, naħseb tiftakar. Kienu jagħmlu package Yes. tal-logħbiet kollha.
Naf imma ha, nista' nkellmek Mm, fuq eh, di eh, mela, tal-Olanda mela, x'naf li kien hemm ħafna Aha.
kritika fuq u hemm nuni qas kelli eh, ma la tkellim- ma tkellimt ma' Bjorn, ma tkellimt ma' ħadd mill-high officials. Imma dan jista' jkun li pereżempju qed nitkellmu li ġejjin jew għandhom xi tlett, tliet, erba', ħamest elef supporter Olandiż ġej. Jkun hawn żgur. Iva, ma jista' jkun.
Hemm minnhom magħluqin diġà.
Le, le, ma Mela, naqblu li jista' jkun hekk u fil-fatt mela allura jista' jkun li da propja mhux daw il-prezzijiet mhumiex ħabba l-Maltin li qed jagħmluha. Jista' jkun qed jagħmluha s-supporters barranin li ħa jħallu l-flus hawn Malta. Jista' jkun li forsi issa, jien naf, iqassmu elf biljett, elf biljett lill-Maltin. Taf xi rrid ngħid jiena, ġifieri ma tistax issir, ma tistax tgħid. Għandhom se jagħtu nofs prezz il-tal-ultras. Il-tas-South End Core. Tifhem ġifieri. Hemm raġuni.
Jien nissikurakom jien illi raġuni hemm warajha di. U wieħed irid itih ċans, wara nkunu nafu x'kienet ir-raġuni, ma Malta żgħira, wieħed jgħid il-lijon, ġifieri hemm aħna, ġifieri. Issa allura x'tippretendi? Jekk hemm
jekk inti normalment l-Olandiżi iħallsu bil-100 euro, bil-50 euro, normalment.

Iva.
F'kollox.
Dejjem. Anka f'dak li ma forsi ma ġo qalbek tgħid ma setu u naqra, imma xorta tkun pożittiv. Għax il-futbol Malti tħobbu. Nis bħalek, presidenti bħalek, mm. ġid kbir jagħmlu l-futbol Malti. Ma nafx x'tieħdu minnu il-passjoni. Passjoni tiegħu. Iju, dak kollox. Imma u kollek nafhom jien. Anka fi żmien ġew Karwana, fi żmien Robert Arrigo.
Robert Arrigo niftakar kontejn,

Yes. Il, eh, rrit tinsassik xi ħaġa, għandek viċi president. Yes. Għat niktib eżatt. Xazuga Znavi. Madux, sena l-oħra kien. Eh, Fejn għala dak. Le, dak.
Eh, Indjan xinu?
Ilu jiex Malta ħafna, Iva. Ilu jiex Malta ħafna. Eh, ovvjament, biex xogħol li għandu ma setax ikompli mal-klab, biss offrinna s-servizz tiegħu tiegħu u tal-uffiċċju kollu tiegħu. Illum hu għalhekk għatlek għamilna struttura u jiġi l-head of the legal office tal-klabb. U l-head, ġviri jenna. Jekk per eżempju kolli situazzjoni li per eżempju maħni ġedin naqblu administrativament jew xi ħaġa, Aħna, b'rispett l-għandna u ħabib bir tiegħi u professjonali fuq hekk u hekk, aħna nħallu f'idej Xesù, jidħol fija hu u jgħidli pereżempju mhux l-ewwel darba, idur fuq jgħidli jo, hawnhekk għandek żball. Fim x'inhi? Bħalma kelli dan miljun u nofs kien jgħid. Kif?
Bħalma kien jgħid li li tal-miljun nofs. Forse għas ma jkunx inti inti fuq. Jiena li naf eżatti kollox fuq ponozzu bajja l-klab naf li iċ-ċifra li semmejt mhix tagħna.
Tifhem, anzi aħna wisq probabbli minn minn tnax-il tim ngħidlek li aħna niġu s-sitta s-seba' post bħala pagi kemm qed inżommuhom, kemm qed noqogħdu attenti. X'inhu l-ogħla l-pagi jew fejn joqogħdu? Għax illum. Ngħidlek, illum fejn joqogħdu jekk ikollok 14 il-barrani, u jridu joqogħdu f'erbatax-il appartament differenti, Ikollhom isem għandek fil-familji. average għandek average t'elf euro kull wieħed, erbatax-il elf euro fix-xahar. Fix-xahar. Dawk wieħedhom. Dak wieħedhom. Li taħsbux illi jien jien għalhekk kont wieħed minn dawk kontra illi niftħu s-suq għal barranin li mind you. Is-suq qatt ma seta' jibqa' magħluq. speċjalment għall-Ewropa, għax inti ma tistax tagħlaq is-suq għall-Maltin meta l-liġi Ewropea tgħid illi hemm freedom freedom of movement, taf x'irrid ngħid jien? Biss, u jiena nemmen li għad xi darba għad irridu naslu illi mhux ikun hemm, pereżempju, tliet Maltin bilfors irid ikollok. Taf xi ngħid, ħaj infetaħ dak, jiena nemmen illi. Barra minn Malta, l-Italja, Ingilterra. L-Italja darba minnu qed nara l-Milan. Aswieħed ma hemm ta' Yes, mhux hekk paser, paser fl-Ingilterra. Bil-rispett kollu jiena ifimni waħda bekk jekk taqbad l-Italja u taqbad l-Ingliżi, bekk fin-nazzjonal.
They are struggling.
In my opinion, imma dik hija eh, dik hija Għalkemm inti għandek il-Malti jekk iġġib barrani ta' ċertu livell, ħajola l-livell tiegħu wkoll. Eh? Eżatt, imma li tispiċċa. Saħħa,
ġiri, eh, speed.
Jena. Ma nafx, jien hawn ħafna jemmnu, jien hawn ħafna jemmnu li l-Maltin, hawn ħafna jemmnu li t-tfal il-Maltin għandhom jibgħatuhom barra biex biex iġarrabu l-esperjenza. Jien nemmen li we are missing the point. Jiena nemmen li l-ewwel ma jridu jibgħatu barra huma l-coaches. l-daw li għadhom jibdew l-assistant coaches, il-coaches li ħajprovaw jaslu, dawk għandhom imorru barra, għandhom ikunu ma' klabs professjonali għaliex le, jew ikunu mħallsin bi prezz tajjeb li jkunu qegħdin hemm li jifformaw parti mid-dressing rooms ta' ċertu klabs. Ħalli minn hemmhekk daw jitgħallmu biżżejjed, ħalli meta jkollok it-tfal tilajn It-tfal t'Elaine qed jgħallmuhom daw it-tip ta' kowċis li għandhom sena sentej esperjenza jilagħbu jittrejnjaw barra. U mbagħad dawk it-tfal li ħa jitilgħu minn taħthom nimbutthom biex nibgħathom barra biex jilagħbu barra. Taf x'irrid ngħid jien? Inutli jkollok plejer illi illi illi bgħattu barra u mbagħad meta ġie lura Ma jsibx coach. Taf xirrit ngħid jiena? E tara għadda ġejn ta' però qabel nixtieq l-aħħar mistoqsija. Fej tara l-Furjana sa' ħames snin oħra. Furjana mhux bħala post, klab. Bħala klab.
Furjana jew Florjana? Florjana.
Florjana FC. Propja Floriana, veru. Na, na, kien jgħid mela, Diġone Borġ. Jiena nixtieq.
Il-Floriana, ma bil-Malti nispiċċaw ngħidu Floriana. Sa ħames noħa nixtieq illi nara bil-Malti ma nafx kif ngħid eżatt mhux għax ma nafx.
Self-sustained, dik hija xewqa tiegħi, illi m'għandhom bżonn eh, lili narani għadni fil-klab jena, sa' għames ora, anke ma nkunx president Jkun fil-ġemp ta' ma nkun għadni attiv sew. U nixtieq għax naħseb illi dan din hija mhux is-salvazzjoni tal-klabb biss imma tal-klabbs kollha, nixtieq nara il-commercialization li jiġi attwat Speċjalment illi għalina d-dream tagħna mhux illi jkollna biex niftehmu li żjed eh, restorant jew whatever, aħna dream tal-Furjaniżi li jkollna stadium state of the art. Di hemmhekk nixtieq nara l-Furjana sa' ħames snin oħra, John.

Dak il-podcast, grazzi tal segwejtuna, nisper qed tieħdu gost, qed nidħlu fil-fond u eh, biex naraw il-ġit qed isir u nies li għandu ġit għal futbol Malti. Però intom ejjew il-ground, araw.